Għalkemm ngħixu f'pajjiż żgħir, il-kampanja mhix kien l-istess hemm differenza kbira ngħidu aħna bejn l-irdumijiet li nsibu l-aktar mal-kosta u l-widien minn fejn jgħaddi l-ilma fix-xitwa. L-irdumijiet u l-widien jissejħu ħabitati. Huma ħabitati komuni, iżda hemm oħrajn aktar rari. Fost l-aktar ħabitati rari f'Malta u Għawdex insibu l-bur salmastru. Il-kelma bur tfisser art ċatta, filwaqt li salmastru tfisser ilma xi ftit mielaħ. Mela Bur Salmastru huwa art ċatta qrib il-baħar fejn jiffurmaw għadajjar mill-ilma tax-xita imħallat mal-ilma baħar. Il-kwantità ta' melħ fl-ilma tal-Bur tvarja skont l-istaġuni. Hekk ukoll jagħmel il-livell tal-ilma. Fis-sajf l-ilma jkun mielaħ ħafna u baxx, filwaqt li fix-xitwa l-ilma jkun aktar fond u jsir kważi ħelu peress li tinżel ix-xita. Il-pjanti li jikbru fil-bwar salmastri jridu jkunu jifilħu għall-melħ, inkella m'għandhomx ċans li jsalvaw. Dan jagħmluh b'wieħed minn żewġ metodi. Hemm pjanti li jaħżnu l-ilma ħelu f'weraq imlaħħam bħalma jagħmel ix-xorbett. Pjanti oħrajn jiġbru l-melħ li jidħol fihom f'xi wħud mill-weraq tagħhom fejn ma jkunx jista' jagħmel ħsara. Hekk tagħmel fost l-oħrajn il-kristallina tar-ramel. Insibu mbagħad is-siġra tal-bruk li tixrob l-ilma baħar u tissaffa mill-melħ billi tarmih ma' ilma li joħroġ mill-weraq. Fil-bursa l-mastru jinġema' t-tajn. Minħabba li t-tajn ikun mimli annimali żgħar, jiġbed lejh l-għasafar tal-plajja Huma għasafar b'munqar irqiq u twil li bih itellgħu l-ikel minn ġot-tajn. Dawk b'munqar qasir, bħal monakella, inaqqru mill-wiċċ. Oħrajn li jkollhom munqar itwal jilħqu aktar fil-fond. Il-munqar tal-bekkaċċ huwa fost l-itwal li nsibu fl-għasafar tal-plajja. L-istess nistgħu ngħidu għall-fraż servient. Anzi, dan għandu saqajh twal ukoll biex jinżel fl-ilma u jilħaq fejn il-bekkaġġ ma jwassalx. B'hekk l-ikel jitqassam bejn kulħadd. Il-ħuta tipika tal-Bur Salmastru hi l-bużaqq. Din il-ħuta ċkejkna hi endemika għal pajjiżna, jiġifieri ma tinstab imkien aktar. Minħabba l-iżvilupp mal-kosta naqset ħafna u llum il-postijiet fejn għadek issibha tgħoddhom fuq ponot subgħajk. Għadha komuni biss fis-salina u fir-riżervi naturali tal-għadira u s-simar. Il-bużaq kapaċi tgħix f'ilma mhux biss għall-mastru iżda anke mielaħ aktar mill-baħar. F'xi bwar salmastri ġieli jidħol ukoll ħut ieħor, l-aktar il-mulett. Annimali żgħar oħra li huma komuni f'dawn l-għadajjar huma l-gambli. Il-preżenza tal-ħut tħajjar lil xi għasafar biex jinżlu fil-bwar salmastri, s'intendi biex jimlew żaqqhom b'dak li jirnexxilhom jaqbdu. L-akbar fosthom huma l-irsieset. Minkejja d-daqs tagħhom, kapaċi jinħbew qalb il-qasab hekk li donnhom jisparixxu minn quddiem għajnejk. Il-blonġun jogħdos taħt l-ilma biex jaqbad il-ħut u l-gambli. Iżda, għall-ħila tal-qbid tal-ħut, ħadd ma jgħaddi lill-għasfur ta' San Martin. Dan l-għasfur ikkulurit jintasab fuq xi qasba jistenna l-ħut għaddej minn taħtu. Kif jara xi ħuta, jogħtos fl-ilma u jitla' biha tferrfer f'munqaru. Imbagħad, idawwarha rasha 'l ġewwa u jiblaħħa. Fl-antik, kellna bwarsa l-mastri kbar f'Malta. Kien hemm waħda kbira fil-Marsa, oħra fil-Wied tal-Pwales li jiġi wara l-Bajja tax-Xemxija u oħra f'Bur Marrat bejn il-Mosta u San Pawl il-Baħar. Iżda n-nies kienu jibżgħu li fil-bwar salmastri jitrabba l-mard. Kien għalhekk li fis-seklu dsatax saret ħidma biex l-ilma jitneħħa mill-bwar. Imbagħad meta l-art nixfet bdiet tinħadem mill-bdiewa. M'għandniex xi ngħidu, il-pjanti u l-annimali li kienu jgħixu fihom inqerdu. Fil-każ tal-Marsa illum lanqas l-għelieqi ma fadal u minflok hemm toroq, fabbriki u faċilitajiet sportivi. L-aħħar bwar salmastri li fadlilna llum huma kollha protetti. Ewlenin fosthom insibu r-riżervi naturali tal-għadira u tas-simar. Hawnhekk ukoll kienet saret ħerba kbira iżda b'xorti tajba l-ħsara ssewwiet u l-ħabitat reġa' ħa l-ħajja. Kien bis-saħħa ta' dawn ir-riżervi li rnexxielna nsalvaw mill-qerda ħafna pjanti u annimali żgħar